yee ngatimbozvireketa zviro zvinezvi ndiani wakambouya nekasystem kamukhuba kekuti hai munhu wakareba akatetepo akatityanga kuti too kudai ndiye unozwi kwai wakanaka eya unozwi ndiye wakanaka uyu une mwiri wake eya une mwiri wakati o oh, wakafema wesi akazotetekawo nini kanozikai kapedo nevhu kapadhuze nepashi kwai kachindeya washata ndiani wakambotanga nazvo izvozvo ngokuti iya isisu tichakura paya kuma 1980 eya kuma 80s iyo tichiri ndombi haiwa tadai hedu kudai tachembera kudai taazvimbuya iya taimbazive kuti chivhindikiti muntu une mwiri wake kudai wakadzara akanyafupika koni kufupika kunobhuyiwako kunoronzwa ndiyena muntu ndotinoziva isusu hakuyokovonikoti chichiri zviro ndiyani wakambotanga nazvo zviro zvakadaro mane chigumuro chiinira muna igumuro iyi a ndati ndizvirekete nyamushi ndingatoremba eya zvakakonza ngokuti iya munoona muya ri mumamitambo muya mumamitambo yemwana misisi chakati tende chino misisi univhesi misisi chakati tende unoona kune mihlambi yevanhu vakachireba vakachirebwa vakaita ingatei maonini anozechini maoni naye kureba imwe huro aya vakachitetepa ndoonini vanhu vakona vanenge variyo aumbooni uidhibanise kusanganiswa nevanhu vonini vakaonini vane mwiri dzavo kudai vakafema vana voisi vakatoonini vakatofupika vana hakuna zvakadaro chimbori chiinira munhu chironyi kupaure vanhu vanombopaurirwei vanhu kudai kupaura endai ino imwi mwakafema mune mwiri mwakafupika imwi muchienda ino mwega munoitawo zvenyu ino mwakatetepa a ah, vanhu voda vakazvishaisha dai vakade kuonini kuite zviri kwazvo dai vakauya havo veiti hayi onini a ah, vanhu veshe vakafanana vochisanganiswa mukuite zviro eya

chiyungu chine chinochida hedu asi chakauya nekuonini nekuda kushaishira zviro zvimweni zvakanaka zvataiziva kunyari kuti jaha raroora murume waroora mukoma angu varoora muntu taashiri muzakazi muonini muroora mumusha mumuzi eya aroore chizvindikiti chake taita kuti a ah, imwe mwari uri chimukadzi chinhu chakanaka chidhafu dhunda chionini chidhindi ndozvitinoita isusu eya

totoni totochwanya chwanya kuti kwemuduri kwakutsotere kona iyoyo munokuziya eya kupfekere kona iyoyo makonyo ochitobuda eya kwakutofidhe muntu kuti ko ndozvatinoita isu zvekuti kwai tinoona vantu vanoketiwa kuti kwai a ah, uyo wakatete pande wakanaka anyariwo nini ndombi dzemazuva ana asikana idwa okuro mazuva ano anode majaha arume anewo nini dzakaserera matumbu onini akaserera mandani akaserera vakachireba ndozvino onini kwai masix pack ano masix pack anobhuiwa e eh, vakareba ndo vanodiwa vakatetepa vedu ana mukoma angu anozi kwai anini ane matumbu akachidai kwai vane masusu eya eh, vane masusu vanoita ngatei vane mimba dzode kubarwei dai vhiki rinouya hadzidi kuponwa amuna munodaro ngendaa yechiinyi chakadaro iya muntu muntu ndozvatinoziva isusu hatidi kuponi kupesaniswa muno muni muafrica muno chiini chakadaro muntu muntu wakatonaka akatodaro zvaari izvo izvozvo ndati ndizvirekete kuti zvemazuva ano zvechiyungu zvekuti kwai muntu wakatetepa vantu vaabhizi kuzvionini kumwe nezviro zvekuti kwai dai ndatetepa ndazozwi ndakanaka ngekuti ndakatetepa yee antu muchapere kusara mwaite makodo namwani munhu kuhamba itenga teiti dzenga dzenga kuri kuhamba munhu kuhamba iri remakodo kuri kudo kuti kwai yanda ndokuzi kwai ndakanaka puresha inopiwa vanhu ngechiyungu chemazuva ana ye ndati ndizvirekete amuna zvinodo kuona hatidi kuzonyanya kumbarashika marashikira wawo ndati ndizvirekete amuna tingatoremba ndochegaya